Medoe zɔna me sia me teƒe sia teƒe yi ke nele nu sia nu yi ke wɔm nele ayiyi gadan zɔ be míate ɖe nukpɔmɔ Pan Africa TV. Wɔna yi ke míede to mee nye Dumenyo Mesu Afɔ. Ŋkɔ yi ke metɔ ɣesiaɣiae nye Tɔgbui Akɔsu Adelia. Meda akpe manya gblɔ na be míegado gbea wɔna ya taɖodzinu yi ke le wɔna ya ŋuti ne sidzedze ame ɖokui, míaƒe dzɔtsoƒe, ame yiwo míenye, Ƒe yi ke míele egbea, ame kawoe míenye? Nu kae nènya tso ɖokuiwò ŋuti? Enu mawo ŋutie míede wɔna ya tome. Ta nenye ɣeyiɣie ɖo dzia, na be ɖeviwo ate ɖe ŋutiwò, viwò yiwo ke le aƒemea, no te ɖe ŋutiwò, ale be woasrɔ̃ nu tso eŋedu ŋuti. Le gɔmedzedzea, mía tɔgbuiwo ƒe dzixɔse kple woƒe nunya ye nye be, elãwo mee mía amegbetɔwo míedo tso. Ɖe susu ma ta wotua míaƒe nusianui ke míewɔa zi geɖea ɖe elãwo ƒe nuwɔna aɖewo ŋu. Le kpɔɖeŋu me, le ɖevi, le ɖevimea, mía tɔgbuiwo dze agbagba be wotu míwo ɖeviwo míaƒe susu, ye woli susua ƒe gɔmeɖokpe ɖe enuiwo ke míyɔ be eglitoto, adzototo kple alobalodadawo. Enuiwo nye nuyi ke mía tɔgbuiwo tsɔ ʋu míaƒe susuwo tso ɖevime. Ye ne mí ne míege ɖe míaƒe glitotowo me oa, akpɔ be nu sia nu yi ŋuti woaƒo nu tsoea enye elãwo, exewo, egbemenanɔwo ƒe nanewo dzɔdzɔ. Ye ne ɖo to glitoto mawo nyuie la, bia ɖokuiwò be le gaƒoƒo ma me ɖe mía tɔgbuiwo ɖe woƒoa nu kple lãwoa? Ɖe woseaa nu gɔme na wo nɔewoa? Ne lãwo le gbe me ɖe, ɖe woseaa nu gɔme na wo nɔewoa? Ye leke mía tɔgbuiwo wɔ hafi nya nu mawo hegbɔgblɔm? elabe glitoto kple numɔ̃wo gblɔm wonɔ esɔ kpli lãwo ƒe agbenɔnɔ. Nenemae xexeme dze egɔmee ma. Susu ma ta mía tɔgbuiwo ƒe nanowo yi ke nye dekɔnui ko wɔwɔ ma, àkpɔ be eli ke wo ye wòna be wotsi wonɔ agbe ƒe gbogbowo hafi. Egbe Kristo subɔsubɔ kple ŋkuʋuʋu va wɔe be numɔ̃wo megali egbea o. Nenye be nèkpɔ mama aɖe gbea alo kpɔ tɔgbui aɖe gbea yewo xɔ ƒe alafa kple blaeve alo alafa kple blaetɔ̃a, ame sia ame nanɔ akpe sim na ame ma, elabe mi megale agbe nɔm edidi nenem o. Mɔ kawo dzi wòle be míato hafi anɔ agbe didi? Eyae nye míaƒe agbe se yio ŋuti míenɔ nu ƒom tsoe. Tso fifia va se ɖe ga adre kple afã, nye kple wò dɔdasie wònye. Egbea enyee le gbɔwò, nye ɖeka pɛ koe le gbɔwò. Mènu fie ge o. wò hã nènu fiẽ gem. Mènu srɔ̃ ge tso gbɔwò eye nènu srɔ̃ ga tso gbɔnye. Nu sia nu yi ke ŋuti maƒo nu tsoe egbea, ne medze edzi oa, ɖɔm ɖo. Míaƒe kaƒomɔ yi ke, míaƒe kaƒodzesi yi ke nye míaƒe message number yi ke nàɖɔm ɖo alo nàbia wò biabiawo toea, eyae nye eyi ke le míaƒe nukpɔmɔ dzi, zero five zero three four four seven five five zero. Biabia ɖe sia ɖe yi ke ku ɖe egbe ƒe wɔnawo ŋuti nate ŋu abia kɔ to teƒe ya. Vɔ biabia ye nàbia egbea neku ɖe míaƒe agbe sewo ŋu, míaƒe ŋkɔtsɔtsɔwo, míaƒe dzɔtsoƒewo, míaƒe dzɔdzɔmenyawo, le yi ke wòtsɔ hele eme se gɔme o. Megabiam biabia ku ɖe drekuku ŋuti egbea o. Aha, elabe ye megabiam biabia aɖeke ku ɖe ame agbe ŋuti o. Nana wòdze amframa meli egbea o. Gake medo ŋugbe na be egbe ƒe wɔna hafi wòawu nua, eye ke mese kpɔ oa, ese ge egbe. Wò biabia ɖesiaɖe yi ke va vava ga meŋu ɖo ge na wò. Ke enu yi ka do dzidzɔ nam egbea koe nye be nàkpe ɖe mía ŋuti kple ega gbɔsusu me ɖesiaɖe yi ke wò ŋutɔ nèkpɔ be yeate ŋui, yi ke míagblɔ be momo. Míaƒe momo nɔmba eyae nye zero two four three four zero eight zero eight six. 0243408086. Dze agbagba ɖe sia ɖe be egbe ƒe wɔ naya hafi wòawu nua. Wò hã wò wɔ nenɔ ewɔ ya me ye koe nye nuyike nàte ŋu awɔ akpe ɖe mía ŋuti, ale be nye hã madze agbagba be nuyike mawɔ gbae nasa. Mena gbe fiẽnyii míetɔ yike wòyɔna be Henry Sakpitee teƒe sia teƒe yi ke nèla mena gbe fiẽ nyui o. Ye nenema ke nye efo Samuel awuku ati gã, mena gbe fiẽ nyui o. Ke nye meŋlɔ míetɔ yi ke woyɔna be Shine Logo teƒe sia teƒe yi nèla gbea xɔ fiẽ anyi. Ye nenema ke nye Stephen Kofi Kpoga, mena gbe fiẽ nyui o. Nye meŋlɔ míedada Lucy Dzamesi ye nenema ke nye efo Joshua Bobby teƒe sia teƒe yi ke miela egbea. Mena mi agbe fie. Nye medi made akpe manya gblɔ ne mia fo yi ke wo yɔna be Akwesi, Akwesi, Francis nena mi te NCDs nyi tsɔ yi va yi vɔa mi me yɔ wo ŋkɔ hafi wɔna wu nu o. Ye nenema ke nye mi dada yi ke kpena ɖe mia ŋti zi geɖe yi. Ele Pan Africa TV ƒe axa dzi teƒe ya ko. Exɔ gbãtɔ yi ke te ɖe Pan Africa TV-a ŋti le Abelin kpe teƒe ya. Mi mama. Nyitsɔ kɔ srae va yia ne kpeɖe mía ŋuti te Ŋsidis vɔa wò ŋkɔ me dze hafi e wɔnawo nu eye nemake nye mía nɔ Victoria wo bla se alo wo bla se nena mí e tɛn Ghana Ŋsidis e efo ha baɖa Francis Atsu nena mí 11 Ŋsidis nyitsɔ hafi mí mete yɔ wò ŋkɔ eye nenemake nye mía dada Gradis e amewu Gradis Mawu nye gã Gradis Mawu nye gã Nena mitu wo ŋti Kpe ƒe kɔsiɖa yo Mamia tɔ yi ke wo yɔna be David Ameteku yi ke le xɔxɔe yi ke wo dɔwɔƒe nye Palo Moto te ŋsidis ye ne na mi ye mia tɔ gbi Linus Do vɔ dzɔgbe yi ke le Amasama vɔ menya nyuie be alakpla woe ne nye Gbadagba ye ne nye le dzidzɔ xɔm ɖe me nena mitu enti one ŋsidis Eeh mia nɔ patience afi asia ŋgbɔ nana mi 51 Ghana cedis tsa mawoe ne nye egbea me nya nyuie be ne le ɖa ŋso ma Frank kumuzi yike nya ŋlɔ tso we vɔa kofori ɖuiae ne le 20 cedis ye ne na mi ame sia ame yike dzesi mia fo yike wɔna be Wilson dɔdzi ne gblɔe ne be me na gbe fia nyi ye nene ma ke nye efo Robert aɖe dze kpodo teƒe sia teƒe yike ne la. xɔ agbefianyi. Wò hã míele mɔ kpɔm ne tɔwò be wò wɔna nanye wɔnae keŋ akpe ɖe mía ŋuti. Míele míaƒe biabiawo gɔme dze ge kple egbe ƒe wɔnawo, Leke mía tɔgbuiwo wɔ hafi nɔ agbe? dii. Eya kple bubuawoe nye nu yi ke ŋuti mía nu ƒo ge tsoe egbea. Medo ŋgɔ gblɔ be ŋkɔnyee nye alo nye ŋkɔ koe nye tɔgbui akɔsu adelia. Ye magblɔ be ame yiwo ke le alɔ dom enye egbea nye tɔnye li nutue gbaa. kple sewoa, woawoe nye ame yiwo ke le mía gbɔ nɔ ge egbea aɖe asi ne wɔna ƒe nowòwo hã. Ke wɔnae wɔ míelea? E, mele afɔɖoƒe alo fiẽ ge o le wɔnae me hafi mí ayi dzi ta nam aɖava ƒe ƒo eve mía va yi se haye ne mí gbɔ va mí dzi yi ge.

Enu kene mawo wɔna mu la gbenye me enu. Hã, me, e, togbɔ be nexɔ dzigbɔ ɖe mega yi va edzɔ dzi nam ye nema ke dzidzɔm hã be babiawo ta vava gbogbo abe ale yi ke megblɔe ne megblɔ egbea be nenye be nebia babia ɖe sia ɖe yi ke nebia bia ma nenye babia yi ke ku ɖe míaƒe ŋkɔtsɔtsɔwo, míaƒe dzɔdzɔmenyawo, edu yi ke me nètso, du ɖe sia ɖe yi ke me nètso, ku nu sia nu yi ke nèbi abia tso du ŋuti, awu yebia me ŋuti ɖo ge na egbea. Nu yi ebia adzɔ adzɔdzɔ ge egbea hafi wɔna nawu nu. Ta madze egɔme alea. Ame ya be tɔgbuiye ɖe meda kpo manya gblɔ be ŋkɔa nye tɔgbui Akɔsu menye tɔgbuiye ɖe meda kpo manya gblɔ be nède wɔna yewo tome. To kukuɖeɖe mea, nyɔnu gbãtɔe menye, woyɔnam be Dede. ye nye yometɔe woyɔna be kɔkɔ. Ke le míaƒe aŋlɔ mea, menya nyuie be míate aɖe hã li yi ke tso aŋlɔ du yi ke wohlɔ̃ woyɔna be Bate. Ame se be eya nyɔ nu gbãtɔe wònye ta wonɔe be ekui. Vɔ amedzɛ ma bia be, Nye ame nye dede, nye yometɔ nye kɔkɔ, ame ya nyɔ nu gbãtɔ ye wònye, wole yɔ be ekui. Ye vɔa le wò nuƒoƒo me las va yi ku ɖe ŋkɔ ŋutia, ne be nyɔnu gbãtɔa woyɔɛ be ehui, ye evelia nye gbo. E, mele confuse. Meganɔ confuse o. Nusianu yike miɔ mi fie le teƒe ya enye, eyae nye nyateƒee. Menya, menya be wɔna ye wɔ mi la, lecturers aɖewo yike le nu fiem ɖe university wo nɔ mie kpɔm. tɔgbitɔgbiwo nɔ mía kpɔm, mamawo nɔ mía kpɔm, enufiala yiwo ke woate ŋu alé nye da ɖe afii nu mɔ wole mía kpɔm ta hafi enya sia nya yi ke ado tso nu me na nye ku ɖe nye ŋutɔ nye nufiafia ŋutia, nyateƒe, vodada aɖeke menɔna eŋuti o. Ne eyi ɖa ŋlɔ ma, yes, nyɔnu gbãtɔa, ame aɖewo yɔe be dede ye eyi kplɔe la wogblɔ be kɔkɔ. Ame mawoa wowoe nye ame yiwo ke woyɔ be ebluawo. Aha ne yi ɖe aŋlɔ ma woƒe xlɔwo sɔgbɔ ta woyɔ wo be blɔawo ye woyɔ ɖewo hã be dzeviawo. Woawoe nɔ ŋkɔ mawo tɔgbi tso woƒe nyɔnu gbãtɔa wowo kura ye la ne ŋutsuwo dzi ŋutsu gbã hafi wova dzi wo nyɔnua kura wobe nyɔnu mae nye nyɔnu gbãtɔ ta woyɔ ge be dede wo yometɔ nanye kɔkɔ ke ne gage ɖe batɔ enue aŋlɔ xlɔ yi ke wɔbe bate kple lafiawo kple tɔtɔ mawoa tsɔ nyɔnuvi gbãtɔ kui kple tɔtɔ mɔ ye nema nyɔnu velia yo be akui kple tɔtɔ. Gake eyi ke yɔ nye mele le teƒe ya, eyae nye eʋawo ƒe ŋkɔtsɔtsɔ. Eyi ke eʋe xe me dze gɔme alo xe me dze gɔme kpli mía tɔgbuiwo, ehlɔ̃ ŋkɔtsɔtsɔ aɖeke menɔ mía tɔgbuiwo dome o. Eya eke mi va kaka vɔa ya ma ɖo va wonye hlɔ wowo ŋutɔ le ŋkɔ tsɔ no ɖokui. Menye ma ŋti mi le nu ƒom tsui o. Ta le eʋawo ƒe ŋkɔ tsɔ tsɔ le vegbe me tso keke hogbea, ŋkɔ gbãtɔe nye ʋui, evelia nye egbo, ŋkɔ tɔ̃lia ye nye nuka? Tolo. Abe ale eke ŋtsu hã. Ŋutsu gbãtɔa, míyɔe be fui alo efui, ye evelia, míyɔe be tsatsu, etɔ̃lia, míyɔe be tsiɖi. Nenema tututue wòle nye ma. Eya ta mabia wò be, Tɔgbui, to kukuɖeɖe me, medi mabia wò nu kple nana wò dzaŋflama, nana wò dzaŋflama menɔ teƒee gbe ta, medi be bibi aɖeke neku ɖe ŋuti o. Ƒona nu kple nana zi geɖe, ame si kɔ

Jesus Christ anya menya be dɔla ko wònye, Mawudɔla ko wònye, abe ale yi ke wòle nyanya me ne míwo katã ene. Vɔa, ne mí, e, nu geɖea program ye dzi ne míle, míle wɔm maa, e, producerwo nya nɛ be zi geɖea nu sia nu ale be, e, ne míagblɔe, mígblɔe kple kakaɖedzi tɔxɛ aɖe. Wò biabia nye be, Ɖe mexɔ Yesu Kristo kple Biblia dzi se mahã? Ye Yesu Kristo ame kae wònye? Nya menya be Yesu Kristoa, Mawu ƒe dɔla ye ko wònye. Ɖeko wòle abe ale si dɔla bubuwo katã wovaa ene, nenema nyee menya Yesu Kristo ƒe teƒe ya vava. Ta ne míyi ɖe John chapter 2 verse 44 a, medi makpɔ teƒe ma la be enu ka tututu woŋlɔ tso Yesu Kristo ŋuti mahã. John chapter 2 verse 44. Ewɔ be Yesu do ɣli gblɔ be, Ame sia ame si xɔ dzinye se la, menye nye dzie wòxɔ se o, ke boŋ ame si dɔm ɖa la dzie wò xɔse. Ebe, Ehã. Ta efia be nuka dɔlae wònye. Ya ma be biam be ɖe Biblia ɖee ɖe nèxɔ Biblia dzi se mahã. Le ma, le Mawu kple gbetɔ ƒe ŋkumea, Biblia me nyawoa wonye agbe nyawo. Gake menye Biblia menye agbalẽ wònye ge tso dziƒoe va dze anyigbae ke míate ŋu agblɔ be ale wòle nenema tututui abi ale míwo Kristotɔ mínɔ gblɔ mee me nenema tututui o elabe amegbetɔwo ŋlɔ Biblia, woŋlɔ Bible ta enye nye mexɔ dzi se ne mexɔ dzi se be agbalẽ wonye ye mekpɔ be agbenyawo le eme elabe nanewo le Biblia mea míwo sɔfoɔ mele nyateƒe tom ne mí o. Ame yiwo ŋlɔ Biblia wole vovovo. Le kpɔɖeŋu me amee ŋlɔ Genesis chapter four ele vovo na amee ŋlɔ Genesis chapter five. Míakpɔ kpɔɖeŋu ale la, míwo katã mínya be ne wobe ke xexeme dze egɔme be Bible, Mawu wɔ Adam. Ye wobe Adam me vi gbãtɔ yi dzi anye Kain. Ye ko míwo katã mínya. Gake ne yi ɖe Genesis chapter 4 verse 1 a, Bible bee, Adam ƒe vi gbãtɔ yi dzi anye Kain, eveliae nye Abel. Gake ne yi ɖe Genesis chapter 5 verses 1 a, Bible bee, Adam ƒe vi gbãtɔ yi dzi anye Seth. Bible le gblɔ lo. Eh, nye, eh, nye mɔɖaŋudɔwɔla eɖe, na, na míakpɔ Genesis chapter 4 verse 1. Medi be maxlẽ le ʋegbe me. Egbea, medi be míasrɔ̃ nane vi aɖe ta wɔna. Genesis chapter 4 verse 1. Bible be, azɔ la, Adam dɔ kple srɔ̃ Xawa, eye wòfɔ fu dzi Kain. Xawa gblɔ be, Yehowa ɖi nam be medzi ŋutsu. Emegbe edzi Abel. That is Genesis chapter four verse one. Bible be nuka? Azɔ, azɔ la, Adam dɔ kple srɔ̃ Xawa, eye wòfɔ fu dzi Ken. Efia be nuka Ken ye nye nuka Adam ƒe vi gbãtɔ. Let's go back to let's go to Genesis chapter five verse one. Mina mi yi Genesis chapter five verse one. Wona mi nya be Ken ye nye Adam ƒe vi gbãtɔ. Wobe nuka Adam ƒe dzidzimeviwo ŋuti nya enye esi. Nenema gblɔ Bible le ema lo. Adam ƒe vi, Adam ƒe dzidzimeviwo, Adam ƒe dzidzimeviwo ŋuti nya enye esi. Mawu wɔ amegbetɔ la, ewɔe ɖe eya ŋutɔ ƒe nɔnɔme. Atu kple asie wòwɔ woe. Eyra wo eye wòna ŋkɔ wo be amegbetɔ. Esi Adam xɔ ƒe alafa ɖeka blatɔ̃ la, edzi ŋutsuvi. Edzi ŋutsuvi. Ɖevi la ɖii ŋutɔ eye wòtsɔ ŋkɔ nɛ be Set. Efia be this is ekpɔ be eyae nye Adam ƒe dzidzime ƒe eƒe vidzidziwo wobe nu ka eye Yehowa Mawu wɔ xexemea ewɔ Adam kple Eve yi ke nye atukpla si ye wòna ŋkɔ be amegbetɔ. Ale be Adam dzi viŋutsuvi ebe Bible nu ebe nu ka ebe ɖevia ɖi Adam ŋutɔ ye wòna ŋkɔ ɖevia be Set. That is vɔ ne yi ɖe Genesis chapter 4 verse 1 a ebe Adam vi gbãtɔ yi ke wòdzia ye nye Ken. nenema míwo katã mísrɔ̃e ma. Ta Biblia nya nye mexɔ dzi se nenema, mexɔ dzi se be agbalẽ wònye gake agbegbalẽ wònye. Eme nyawoa ne kplɔ wò ɖoa, ele dziwò degee. Efo meɖe ku enya yi ke míaƒe asi ka fifi lae nye be medi be míayi ɖe tsia me. Enya yi ke míaƒe asi ka fifi lae nye be e míese be wobe e azã yi ke míatɔ tsiamawo ne mí míakpɔ history alo dzɔdzɔmenyawoa, tsamawoa wowoe nye ame yiwo ke do tso tsa li me Tɔgbui Charlie me. Míese be eƒe sia ƒea woɖua zã na Tɔgbui Charlie, ye enu yi ke wokɔ ɖua zã na Tɔgbui Charlie eyae nye enyitsu yibɔ, enyi yi ke efu kala bubu aɖeke metsakɛ o ye wokɔ ɖua zã nɛ. Eƒe emetɔ ake wòɖo edzia enye tsiɖɔɖɔ yi ke va ʋenyigba dzi. Awɔe be woƒe mɔwo xe ta womete ŋu ɖua zã o. Wowɔe be yewoaɖu azã ma ɣleti yi ke le ŋgɔ na mí fiẽ yi ke nye eƒea me ƒe ɣleti evelia. Dzɔgbevɔ̃etɔea, enyitsu yi ke woƒlea wo be nyi yebu. wobe nyi ebu tsia ma woƒe nyi yi ke woƒle na tɔgbi tsalia wobe nyi ma bu mi le tsia me yi ge egba ale be biabia ɖo ku le tsia mawo kple aŋlo ŋuti hã mi le biabia me wobie ge egba efo victor nyo ɖeka me nya nyuie be dzua pɔe ne le ne na mi 15 cds efo mawu li uh, sokpe fo mawu li sokpe ne na mi 11 cds efo godwin tɔve na mi 5 cds ye ne ma ke nye mia tɔ kɔdzo senu 10 cds efo wisdom

Dɔ wu nena mi ten Ghana cedis me na gbe fia nyi mia fo yi ke wo yɔna be Mister Gamɔ yi ke ƒe drug store le kate tɔ etɔ nu xɔa gbe fie nyi. Efo me ɖe ku to kuku ɖe ɖe ma me dze ma bia be ɖee ŋutsu ene lie atɔ lie kple ade lie ɖee leke wo yɔe eya tso fo vi tɔ gbɔ fo vi tɔ be ye le soga kɔ ƒe eh ok ŋutsu ene lia mi yɔe be akɔli atɔ̃liae mi yɔe be de, eneliae nye akɔli, atɔ̃lia mi yɔe be de eye nenema ke nye adelia ye mi yɔe be lotsu. Nenemae wòle ema. Ye am, amuzu ebe mabia be tɔgbui to kukuɖeɖe mea, ŋkɔ yawo ŋkɔ ka tɔgbui wonye? Ahlidza, akafia, akpabli, akpelasi, Agbo dza, agboa do bedzo, akua ku, anagla, anaglate alo anaglate. Ŋkɔ yiwo katã le ŋe mea, míyɔ wo be ŋkɔdzrowo. Ame aɖewo ta si ɖe wo dzi gblɔna be ahanuŋkɔ, mahanuŋkɔ. Ne wobea ahanuŋkɔa, enye ŋkɔ aɖe yike menye ame aɖeke ƒe ŋkɔ o. Ame aɖe ŋutɔ tsɔ kɔ ɖo wo ɖokui dzi.

Teƒe aɖe meva o. Medi mabia be baba na wò azɔli bu, baba na wò azɔli bu kple ame ble ƒe ŋkɔ etɔ̃ ya o, baba na wò. Ebe baba na wò azɔli bu kple ame ble ƒe ŋkɔ yiwo katã míyɔ be ahamaŋkɔwo. Baba na wo, ŋkɔ nye baba na wo. ahan ahamaŋkɔe wònye, azɔlibu ahamaŋkɔe wònye, amebleƒe ahamaŋkɔe wònye ahan. Nenema tututue wòle. Efɔ Job. Wɔna yiwo katã wɔ mílea, míele nu ƒom tso míaƒe dekɔnuwo ŋuti ye nenema kee míele nu ƒom tso míaƒe dedinɔnɔ ŋuti. Enu yi ke va dzɔdzɔm egbea nye be Amagbedɔwɔƒewoa, menye ɖesiaɖee ƒo ye wɔ dɔ kple amagbe abe aleyike wòdze ene o. Ye menye amagbedɔwɔƒe ɖesiaɖea ye te ŋu dea dɔ yike wogblɔna be gbɔgbɔmedɔwo o. Le gaƒoƒoea me ganya wòva sesem. Ye ta nenye be ènya ame aɖe yike le nye kpɔm gaƒoƒoea me ye nèdi be enu yike le fu ɖem na ye nekpɔe de dzesi be amagbee hiã ɖe dɔ mawo tɔgbiea, Mègana ame aɖeke naflu wò, mèganana ame aɖeke nable wò. Teƒe yi ke wòle be nàyi ɖe gaƒoƒo ya mea, ye nye Ojam Power Herbal and Spiritual Centre. Oja, Ojam Power Herbal and Spiritual Centre. Mèganana ame aɖeke naflu wò. Elabe teƒe ya yim nèle fia, enye teƒe yi ke ɖewohĩ ne èyi ɖe teƒe ma alo yia, egbɔava do go nye ɖe teƒe ma. Yes, míawoe nɔ anyi kple Aƒetɔa gblɔe nɛ be neɖo dɔwɔƒe. Ale be alakpanyaɣiwo le yim ɖe nanewo mea, amewo akpɔ gbɔdzɔ. Aƒetɔ yi ke le dɔwɔƒe ye nua, eyae woyɔna be nana Ojanframa. Ojanframa ƒe nɔmbawoe nye ya le televisia dzi, 0559 449221. zero five five nine four four nine two two one alo zero five three two six one eight zero eight six. Edɔwɔƒe ya dɔwɔƒe blibo wònye o, ŋu dɔwɔƒea le Kasoa. Ye nu yi ke gado dzidzɔ le teƒe ma ŋuti nye be ne yia, nenye be afɔe gba ye wòzu be zɔzɔ meli ŋuti o la, ne va ɖo teƒe ma, teƒe li nèmɔmlɔ ge. Nànɔ teƒe ma va se ɖe time yi ke wo dawò nèsẽ. Ye nenema ke, nenye be amea gbagba dɔe le amea ŋuti yi ke woyɔ be stroke, neva ɖo teƒe ma nɔ teƒe li. Mègana name aɖeke naflu wò. Yes. Míaƒe nu ye la, egblɔna nya. Vɔ wòdze amframa ne yi ɖe teƒe ma Menye be ama tsi yi ke woɖa da ɖe go me eƒe ɖeka kple dzivɔ eye nage wòala o, ke boŋ ama tsi aɖe yi ke wɔnuka woɖana gbaa, wotrɔe ne nu, etsɔ wo ɖee na netrɔ ne nu. Ama tsi ya wosi la fɔ ŋuti na dze agba be nado go wo. Ye nenema ke gbɔgbɔmenu ɖe sia ɖe neɖo teƒe ma wowɔ ge. Ame yiwo le nu ta biam be yeava bia nu ta kple toto emawo katã le bɔbɔe. Woƒe dɔwɔƒea ele kasua. Ne ɖo kasua, wo yɔna teƒe aɖe be Liberia Camp hã. To asam. Ne ɖo teƒe ma kɔa, wo yɛ yɔ ƒe kaƒo dzesiwo kata le keke geɖewo ŋuti. Thomas, tɔgbi me dzi ma bia be ɖee, susu ka, ebe susu ka tae aŋlɔ woƒe fiaɖuɖu ao megayi ɖe teƒe ma e mede be míayi ɖe e tsia me fifi la me me ne eɖem nenye be mi le mía ŋkɔ se ma mi kplɔ míayi ɖe tsia me kpɔ míate ŋu ake ɖe mía tɔgbi kofi tse aha dzi ŋti ma hã ale be nu yiwo katã le dzi yi ɖe teƒe ma ma bie koeshi mo ale be koeshi aɖewo ku ɖe aŋlɔ ƒe dzɔdzɔme nya aɖewo ŋti hã míate kpɔ be míate ŋu abie mía tɔgbi ma hã. Nenye be míaƒe asi meka Osɔfo Kofi Tsahaji oa, ke nenye be ha aɖe lia, mide eme na mí hafi míanɔ wɔna dzi yim. Tɔgbui, mía tɔ, mía tɔgbui ŋkɔ nye alɔm, alɔmenu. Ok, ɔ be ha ɖe li ta ha, míase ha. Nye uh, Osɔfo Kofi Tsahaji le mɔ dzi. Uh, Osɔfo, míena, míena, míena fie nyuiwo va Pan Africa TV. Osɔfo Kofitse Hadzimeɖeku le ŋkɔnye se ma. Baka. Ao vɔ miwo mi mele wo ŋkɔ se mo. Ah, hello.
Eh, eh. Hello.
Stella, mi míaƒe asime ka eh, nye anyi mite le tɔgbuia ƒe ŋkɔ sem o. Rebecca, eh, nufialae menye tɔgbi meɖe kuku gã aɖe na wò gbuglɔ xlẽ ŋkɔwo nam tso gbãtɔ va se ɖe ewolia dzi nyɔnu kple ŋutsuwo katã dzidzime le ʋeawo ƒe ŋkɔtsɔtsɔ me. Ɛɛ, nufialae menye ade dzinye nenye be ŋkɔwo ava TV-a dzi ado e, mimewɔ ɖoɖo le ŋkɔ ƒe TV-a dzi vava ŋuti o. Hello. Hello. Hello, Sɔfɔ. Ah, Sɔfɔ ka. Sɔfɔ mɔɖe ku nye ŋkɔ se ma. Oh, so wrong man. Ao, nya nye me ŋkɔ sem, ŋkɔ sem o. Míaƒe ŋkɔtsɔtsɔwo nye, mínya be eŋawa, ŋutsuwo míyɔ be efui, ye nyɔnuwo nye tsatsu. Ŋutsuwo nye, ŋutsu gbãtɔ nye fui, ŋutsu velia nye tsatsu, etɔ̃lia nye tsiɖi, enelia nye akɔli, atɔ̃lia nye de, adelia nye lutsu, adrelia nye letsa, enyilia nye dra, ye Shekelie nye akɔlɔ, akɔlɔ yo me tɔa eye nye akɔlɔ tsɛ. Eye nenema ke mi va nyɔnuwo ƒe akpa dzia, gbãtɔe mi yɔ be eʋui, hafi gbo alo egbo ye tolo ye kplɔe ɖo, esa alo sa ye kplɔe ɖo, ku ya yike ame geɖewo yɔna be safi ye kplɔe ɖo, afala alo alo aʋala ye kplɔe ɖo eye ʋala ye kplɔe ɖo hafi ʋalawɔla ye kplɔe ɖo. Míyi ɖe ʋalawɔe ye ewolia ye míyɔ be gbato ye nye ŋkɔ nyɔnu ewolia ƒe ŋkɔ abe ale yi ke wòle ene. Tɔgbi me die ma bia be míetso hello.

Enye kpovitɔ ahadie la. Ahan, ɔ be fifia nye bebie nye be míese be ɔ be eyame me mele mɔ nam o ta míawɔe kpɔe ko. Míese be ɔ be kɔnu yi ke miewɔna na Tɔgbui Charlie ƒe sia ƒe yi ke miwuna enyi nɛa, eƒe yame tɔa, wo be nyia bu. Nyateƒe kae le eme ye leke wòtsɔ hedzɔ? Ɔ, nyateƒe, be enyia Eƒee va yim wòle abe míawui nɛ. Nye wò klevemetɔ gbã hafi ava wu aƒemetɔ. Vɔ eƒea va yim ma, ewò ŋutɔ kpɔ be mìʋu Fil Gate na akosobo dama, ale be tsia va xɔ mɔ yi ɖe klevea me. Jenny bia gbe tɔgbia, tɔgbia be, Aa, ne tsi xɔ mɔ ɖe, míwu aƒemetɔ ya gbã. Ne tsia va didi vɔ míava yi ɖe klevea me. Kɔ eyi wòle abe míawu le klevea mea, míkɔe va da ɖe nyibɔ ɖe me le tsa ma. Enyibɔ tɔe nye fɔku biagbla. Eye ŋkekea va ɖo mígblɔe na fia be ne tsia didi kɔ míewɔ ge wòlɔ̃ ɖe edzi be February dziŋui gbɔna mea, míana nyae o. Edziŋu eya ɖoɖo mí be aɖo ŋku edzi ne enyi bɔ tɔkɔ ye wò gbɔgblɔm be wò ye ɖo du ɖe mí be enyi abu. Ye be ao enyi mebuna nenema o ɖe, enyi tu yibɔ ekpɔkpɔ ɖo ɖe aƒu. Kaye mí gblɔe ne tɔgbia? Tɔgbia be enyia mebu o. Vɔ mí ɖe gbeƒã Ne ʋe dua katã nasi, ƒe me yiwo didim be yewoabu mo ne yewo nyia, ne wotrɔ susu.
Tɔgbi ko to ko eh, ko fi tse eh, enye eh, ok yɔ be tɔgbi ko fi tse adzo le mɔ dzi. Ok, egblɔ na mi be egblɔ nyateƒea be nyi abu vava vɔ babia aɖewo le mie si wòle be miabia ele medi mabia be ɖi e, babia yiwo ke lia wo dometɔ ɖeka nye be ama babia be aŋlɔ du tabla tɔ vɔ adã woƒe toxɔ due nye tsia me vɔ gbã megale nenem o. Medi mabia kofi tse be nya ya ɖi e, ŋuɖoɖo kae le ŋti na mi 0243408086 eya nye miaƒe mumu nɔmba kpekpeɖeŋu. E, tɔgbi medi be nàkɔ biabia ye ŋuti nam. Vovototo kae le ŋkɔ yi ke woyɔna be yɔxɔmee ameteƒee alo megbenu kple ameteƒee dome mahã? Ebe yɔxɔmee ameteƒee. kple megbenu ame teƒee. Vovototo yi ke le ŋutinye be ne wole ɖevia nyɔnu nyɔnue woyɔna be yɔxɔmi ye woyɔ ŋutsu be ame teƒee. Zi geɖea nenye be ŋkɔ mawo tɔgbi nèsea, yɔxɔmea nenye be ɖewomahĩ e efu nɔ nyɔnu aɖe si hafi nyɔnu ma es e etɔ alo etɔ yi ke tɔgbie loo alo mama loo etɔ yi ke dzi wo dometɔ aɖe ku ye wòdzi ɖevi ma. Le ekunu ma wɔwɔ mea, nyɔnuvi ma trɔ zu yɔxɔme. Elabe ame yi kua, ekpɔ nyɔnuvia ƒe ƒodo hafi wòku. Ye ta ke wodzi le wo yɔxɔme, ekunu wɔwɔ mea, ezu yɔxɔme. Ke nenye be ŋutsu wònye wodzia, ezu ame ma ƒe teƒenɔla, yeyɔe be ameteƒee. Vɔa nenye be wole amea yɔm be megbenu alo megbenya kple ame teƒee alo aƒedoa alo aƒedoa ke fia be etɔ yi ke do fu amea nyɔnua edo fui vɔa eku hafi wodzi ɖevia. Ye ta ɖevi ma etrɔ zu ŋutsu ma ƒe megbenu. Ye nenema ke nenye be ŋutsu wònye hã eva zu ame teƒee na ɖevi ma o. Ta nenye be nenemae nèle biebie ma, eya hã be mabia be ɖe ame wu sika. Mía tɔgbui ŋkɔe nye Ame wu sika. Ame wu sika ahama ŋkɔe wònye. Ne wònye medi be makpɔ ɖa be míaƒe asi naka tɔgbuia ma. Ne míaƒe asi meka tɔgbui o ake mina míase ha ye kɔ tso nanevi ma vie ta gbɔ. Ne míegbɔ va, míate kpɔ be míaƒe asi naka tɔgbuia ale be wòaɖo biabia susɔewo ŋuti na mí. Hello!
Hello. Ya mreku azɔ eh, míaƒe asi ka o.
Ok. Ɔbe eɖe me na mi be nyateƒe nyae wònye be tɔgbi Charlie ƒe nyi abu. Enye ya menye nya madzɔkpɔe wònye a? Wobe ebu. Wobe ebu. Ee. Ke wòa mexɔe dzi se be ebua? Ao.
Eye míekpe tɔgbia tɔgbia be mí ɖe gbeƒã. Me yiwo le nya dzraɖoa. ne woaɖe asi mía ŋuti. Ok.
Ne kwasiɖa ɖeka va yi mí ɖe gbeƒã vɔ eye enyia megbɔ o, mí trɔ mía va gblɔe na ye. Mí trɔ mía va gblɔe na wo. Tɔgbi me dze ma bia babia o hafi na dzoa. Ame ya ma bia wo be ɖe ebe tsiamevi dzidzi eye enye. Ye nya nyuie be tso yewoƒe ɖevi me aŋlɔ du tablatɔ vɔ ada tsiamee nye woƒe fia woƒe toxɔ du. Ebe ma bia wo be susu ka ta susu ka ta numa megale nenema gbea ɖo. Ẽ, mema aɖewo sesẽnya hem be yewoe nye yewo ta eyi tɔgbia va tso toxɔ dua bubu ɖe ƒua ta o heyɔyɔm be, Aŋlɔ, gbɔgbɔ ya wòva do go le fi ma ɖe wosa agbe di be neŋlɔ, ye wòŋlɔ. Eva zu aŋlɔwo ƒe toxɔdu. Vɔ tsã ma kɔa ye nye aʋa dua ta tsã mɛ wo bɔ na vasaɖa le no yi ge ɖe aʋa gbe dzia. Aʋa kplɔlawo katã wo va do na go le tsali ʋu te. Fiya wo yɔyɔm be tsali ʋu tea ye nye aŋɔwo ƒe aʋasaɖa tatɔwo ƒe kpeƒe. Ta no fia ɖo ge ŋutɔ hã elabe efia nava, eye fi mae aʋazia le, aʋadezia le. Aʋadezia nye tɔmitaɖiɔzia ye nye awɔmezia. Ta aʋakplɔlawo katã kɔ, wova bɔna sa ɖa ɖe. Esa aʋasaɖa me. Ke fia be míase gɔmea, tɔgbi Asbury meli o. Ne míase gɔmea, fia be fifia wova yi tso etoxɔdu bubu yi ke nye aŋlɔgã ye tae Charlie meganye aŋlɔdu o. Ɛ, Chama. Chama meganye etoxɔdu azɔ o. Ao, toxɔdu ko nye fi mae aʋafia le. Ok, mesi.
Tɔgbi, ɔbe, ɔbe, ne míekpa wɔna vɔ, míewo yɔ gale be míadi ŋkeke nyui aɖe nava, ne míayi dzi esia. Akpe, eme nye, eme nye mía tɔgbiwo dometɔ ɖeka, tɔgbi kofi tse aha dzi. Meda akpe manya gblɔ ne ahiã doam, ahiã doame Philip, nena mi te NCDs. Efo Isaac

nena mi ten Ghana cedis. E, mianɔ Monica Fiabɔ nena mi five cedis ye nema ke nye mia tɔ yi ke woyɔna be Setsofia Jamasco Seɖoame la tso Mafiduga me nena mi ten Ghana cedis. Aƒenɔ ya be ebe yeƒe ŋkɔ nye Eva ye xɔ ƒe blatɔ vɔ et, eƒe blave vɔ etɔ twenty three years ebe Kumasi ye le ye mede yewo de kpɔ wobe yewode nye dzita. Ebe yedi be yease dzita gɔme. Dzita le woƒe dzɔdzɔmenyawo nua etrɔ̃ yi ke nɔ teƒe ma tso gɔmedzedzea. Etrɔ̃a woyɔe be mama vita ye va trɔ zu dzita egba. Etrɔ̃ ŋkɔe va zu nenema. Ame ya ƒe ŋkɔ meva ebe nyawu dzo, nyawuwo dzo ye nye míaƒe tɔgbui ŋkɔ. Ebe yedi be yeabia be ɖe ŋkɔ ya ɖee ɖe wòagblẽ nu alo Naɖe ɖe wòate ŋu atso le ŋkɔyewo tɔgbi dzi mahã? Ao. Ao, ŋkɔ mawo tɔgbi tsɔtsɔa, nenye be nu va do go le nunua, ye wonɔ nya mawo gblɔm. Eya hã be mabia be nukatae, susu katae mí le Aƒetɔ yɔm be wòdzam, nana wòdzam frama le esi wònye eveawo, wo, edɔ wɔm kɔkɔe wònye nɛ. Enu yi ke wɔm wònɔ gɔmedzedzea, ale be blutɔ yiwo dzesia yɔwɔ wonɔ yɔm be nana wòdzam frama. nenema tututue wòle ema. Abe ale yi ke medo ŋgɔ gblɔe na míaƒe biabiawo gbea me be nenye nu yi ke ku ɖe ŋkɔtsɔtsɔwo ŋuti ta míayi ɖe amegbe, amegbe nu, amegbe nu, ahan, amegbe, ebe míaƒe amegbe nu dzo, dzo mo, be dzo.

Hmm. Ebe eh, ŋkɔ yi ke miyɔna be Anani eh, gbegbɔgblɔ ka ƒe ŋkɔe wònye? Eya tso Christopher. Ŋkɔ miyɔ mi be Anani, Anani. Ŋkɔ ma wome gblɔ be zigiɖe eblɔwo ƒe ŋkɔ wònyɔ miyɔ mi va srɔ̃. gake mía tɔgbui aɖewo menɔ didi be yewoaxɔe de eme o. Ahan, eblɔ eƒe ŋkɔ wònyɔ mí va srɔ̃. Ye ta le mía tɔgbuiwo ƒe ŋkɔtsɔtsɔ mea, míyɔ ŋkɔ mawo be dugbadzaŋkɔwo. Wo ɖewoe nye Besa alo Mensa. Ŋkɔ mawoa, le eŋawo ƒe dzɔdzɔ mea, míemetsɔna ŋkɔ mawo o. e míeva do go kpli habɔbɔ aɖewo srɔ̃ nu tso mía míegbo mía mísrɔ̃ ŋkɔ mítso mísrɔ̃ nu tso wo gbɔa ye wɔe be ŋkɔ mawo tɔgbi wova nye ŋkɔ yiwo ke va nɔ anyi egbea míenɔ yɔyɔm gbogbo ta menye míaƒe ŋkɔe wònye o nenye be nenye ame aɖe yi ke me be gbɔgbɔmenyawo le fu ɖem na wò le gaƒoƒo yi ke me nèle fifi lae mígblɔna zi geɖe be gbɔgbɔmenu yi ke nye gbɔgbɔmenua gbɔgbɔmeŋkue wokɔ kpɔnɛ Amee nya nu tso gbɔgbɔme ŋku, gbɔgbɔmenuwo ŋuti, eye ƒoa nu tso gbɔgbɔmenuwo ŋuti. Ye ame ma ye nya gbɔgbɔmenuwo ƒe aheme nyawo. Ame mawo dometɔ ɖeka nye nana Oja Nframa. Eɖo dɔwɔƒe aɖe yi ke wòna ŋkɔe be Oja Power Herbal and Spiritual Centre, Ojam Power Herbal and Spiritual Centre. Dɔwɔƒe ya mebe teƒe ye wòle nye Kasoa. Ye nenye be nèyi ɖe teƒe ma, gbɔgbɔmenuyiwo katã le fu ɖem na wòa, tsɔe va eɖoŋkume ne nàna. Ne nu ta nɛ be yeabia wò, ele me dɔ wɔ ge na wò. Ye nenye be amagbe ƒe nyawo ti nèyi ɖe teƒe ma o, amagbewɔlawo le teƒe ma, eɖalawo li, ye mamisiwo le teƒe ma o. Ame yiwo bia nu ta se, ame yiwo kpɔna nu me na ame, nu sia nu yike ku ɖe gbɔgbɔmenyawo ma, dze agbana yi ɖe teƒe ma. Mebe teƒe li wò ke nàto amlɔ, ye ŋu nake.

te ŋsidi sie nena mi akpe kakaka. Meda akpe manyagblɔ ne nena o Jamfra ma ƒe dɔwɔƒea be wòle efe xem ɖe wɔna yewo ta. Ne Yehowa Mawu lɔ̃ anyi tsɔ kɔsera ye gbɔ na gododo le ŋti. Míele nu ƒom kple mi ɖa wokagbo ne Yehowa Mawu lɔ̃a nyi tsɔ kɔsera ne vovo le ŋtia ke mie godo ge le wɔna ye ŋti. Eme nenyo na ame sia ame. Bye bye.